Fil-fatt, għandi din ir-riċetta, riċetta normali ta' poġġi l-marġejna u z-zokkor u l-kwadna lil Roger u lil Ludwig biex jagħżlu hekk karattri li jridu huma u jagħmluha b'imitazzjoni ta' dal-karattri qabel inkomplu għandna affarijiet oħra magħhom ta' dawn in-nies. Mela ħa nibdew b'Ludwig. Se jagħmilha? Ta' min se tagħżel? Nagħmluha ta' Manwel. Manwel dak li jippreżenta l-programmi ta' Celebrity Chef.
Is-Celebrity Chef, eżatt, is-Celebrity Chef. Kif jagħmilha Manwel, ejja. Nilqgħukom għal programm ieħor.
Ċapċipa ta' kuraġġ, ejja. Illum nagħmlu riċċetta. Allura, Sinjura, inti trid tagħmel hekk. Poġġi l-marġerina u z-zuku ġo skutella u ħadem tajjeb sakemm it-taħlita tiġi bajdanija u kremuża. Ħabbat il-bajds, ħabbathom, u itfgħu fl-iskutella u ħawdu u ħawadha sakemm jitla' kollox 'il fuq.
Dak kien Manwel. Mela, inti.
Jiena ħanamela ta' parsi Franċiż, insomma, li ma tantx naf nitkellem bil-Malti. Poġġi l-margarina u z-zokkor ġo skutella u ħaddem tajjeb sakemm it-taħlita tiġi bajdanija u kremuża. Żid l-essenza tal-vanilla u l-qoxħa tal-lumija maħkuka u ħawwad bil-mod il-mod. Ħabbat il-bajd u itfgħu fi skutella u ħawwad sakemm jitla' kollox 'il fuq. Dak kien il-Franċiż. Għamilli biċċa żgħira ta' ta' xiex? Ta' Indjan. Indjan? Eh. Hello my Punjabi friend, how are you? All right, all right.
Eh. Today I do the recipe of the of the eggs. Qabbad il-bard u itfa' fi skutella, ok, ok, ok. U gawwad u u sakemm jitla' il-kollox u l-fuq u sakemm jiġi piping hot. Thank you.
Ma' kontestanti oħra. Xiex? Xiex? Mhux qed nifhmek. Min? Manwe- Ma-

Let me tell you, I been living in Malta for seventeen years and for seventeen years of my life the Maltese all they do is try to take the mick, ok, ma jistax ikun, u mbagħad illum fuq il-programm, programm qabel, isma', programm qabel il-Eurovision, Manwel, ħu paċenzja, isma', Manwel, Manwel, għidli. Ħu paċenzja, aħna, I mean din kienet idea, se nagħmluha għal ħafna, per, personalitajiet oħra. Iva, vera idea tajba Pepi, mela għadni kif rajt il Federica immozzjonatni u kważi bikkietni bil feature tagħha, mbagħad nara dal kummidjant fuq is-sufan, mela għalhekk se jgħaddini passata. Iva int Ludwig, Ludwig iva lilek qed ngħid, ta.
U hija passata. Come on man, jien għandi difett li nitkellem hekk u inti

All right, ok, all right, all right. Żgur ma kinitx intenzjonata b'dan il-mod. M'għandix x'għadd, aw, ħa naqtgħek, ciao. Mil, mil, mil, mil, għid, għid, għid. Ken, ken, ken. Em, le, jiena daqsxejn sorpriż għaliex il-manwel ma ma nafux hekk u ġieli jiġifieri ċċajtajna miegħu hekk. Naf, ħadha. Jien naħseb għax huma jqogħdu jinkuh fuq dan il-leħen u naħseb illi.
Eh, sakemm sakemm mhix xi kummedja minn ta' xarabangi.
Nilqgħu magħna lil Manuel hawnhekk.